انسان ہے ول ہک درویش دے آستانے تے اسی بزم دا آغاز رکھیس اے سوہنڑا سلسلہ چلدا پے چلدا راہسی اللہ تعالی ایکوں بھاگ لیسی

نواز سج کوئی میڈی ظلمت زذاب ہوئے تے احسان کر ڈے کراں ہی چار کرنا نویں نسل کوں کجھ کھنڈر دے اندھارے دا نقصان کر ساڈے ہوون نہ ہوون دا اندری اندر مرد احساس دا کجھ تہر مان کر ڈے حرارت وسمدی ہوئی سوچ کوں ساڈے عقلیں کیتے فکر آسان کر۔ جی حضوری دا عنصر مزاجے توں کڈھ ضرف ڈے دھرتی کوں نہ تاں زندان کر بندہ بندے دے لہو اچ رنگیندا ویندے رنگ محبتیں دے وی نہ تاں ویران کر ہن حقیقت تنیں وی پجنڑ دے نسے۔ آپ کوں ساڈے دردیں دا درمان کر۔ کتنا مجبور تھی گیا ہے انسان ہن ظلم ساندا کیتی بے تحاشا کھڑے کوئی روح وی نی راضی کہیں جسم اچ اٹھے ویلھے لگا ہک تماشا کھڑے۔ ذات منگدے کوئی مہربانی ذات منگدے کوئی رات منگدے کوئی شام شمدان کنوں سج سویرے کنوں۔ ہݨ تاں ہر ہک ویرانی دیاں خاموشیاں خوف کھاوݨ لڳا ہن بسیرے کنوں ساݙی دھرتی دا معصوم بھک کوں بھلا ساݙی دھرتی دا معصوم بھک کوں بھلا پیار پیندا کھڑا ہے وݙیرے کنوں کوئی خوں خار تھی نہ مسلط ونڄے خوف ودھدا ویندا ہے اگھیرے کنوں اہیں چاکے ٹریاں کجھ تسلیاں جتھوں۔ داہیں داپیاں گیاں اوندے دیرے کنوں ساڈے اندر اندھارے دا ایں راج ہے ونج کے منگدے ہیں روٹی لٹیرے کنوں ساڈے اندر اندھارے دا ایں راج ہے ونج کے منگدے ہیں روٹی لٹیرے کنوں عزت نفس مجروح تھیوے جتھاں

اونکوں اوندا مقدر جو ڄاتی کھڑے ساں توں مکریا کھڑے ساݙا ہمزاد وی اونکوں اوندا مقدر سڄاتی کھڑے بار سر تے فقط ہک حیاتی دا نی بار سر تے ٻہوں ٻئے وی چاتی کھڑے اونکوں اندر دی وحشت ݙراوے کیویں اونکوں اندر دی وحشت ڈراوے کیویں موت جانی جیڑھا خود حیاتی کھڑے من تاں اپنڑیں دا سایہ ادائی جان دے خود زمانہ وی اوندا صفاتی کھڑے وقت دا حال اے ہے جو ہر شخص دے گل دے وچ کوئی نہ کوئی پھائی پاتی کھڑے اوندی سدھ دا رکھیں ہا تیرے در اتے متھا ٹیکی کھڑے جھولی چاتی کھڑے تند انسان یاتے جیڑھے شخص توں اتے تھیندے کھڑن تیڈے سارے کرم خیر خواہ ہے جو انسان یت دا کڈہیں رکھیا ویندا نی غربت ہوندی دا بھرم در ایڈو موت دا اوڈو دوزخ دا ہے در ایڈو موت دا اوڈو دوزخ دا ہے مار ابلیس اوں آدمی کوں بچا کر ایکوں موت دا اولوں دوزخ دا ہے مار ابلیس اوں آدمی کوں بچا میں دی مستی اچ ہے ساری انسانیت توں جاں ضربہ کرا بندگی کوں بچا کیندا کیندا اتھاں کر کراں تذکرہ سیب پہلے کنوں آخری کوں بچا آخری ساہ گھندی محبت کوں ہنڑ حوصلہ ڈے ایندی زندگی کوں بچا ساڈی الفت زمانے تے زنجیر کر انکساری اتے عاجزی کوں بچا ملا جیکوں شباب ہے جتھاں کھیڈ دیں اوں شہر کوں بچا اوں گلی کوں بچا رکھ سگیا نہ جے کر مفلسی دا بھرم۔ اتھاں بندے دی ول آبرو کیا بچی جیندا پہلے قدم تے سفر مک گیا اوندی منزل دی ول جستجو کیا بچی پالا ہے جئیں سر عشق دا۔
پالا ہے جئیں سر
پالا ہے جئیں سر عشق دا ہوں کوں ہی سر پاگل کیتے
پالا ہے جئیں سر عشق دا ہوں کوں ہی سر پاگل کیتے کتنا سیانے کوں ہی تھاں

چوکھے سفر پاگل کیتے وے آہا توں جو ڈسیندا کیچ پئی چوکھے سفر پاگل کیتے آہا جو پالیا ہے جے شر عشق دا آہا ہونکوں ہی شر پاگل کیتے آہا جو کتنا سیانے کوں اتھاں آہا پاگل دے در پاگل کیتے ہائے ہائے جو پاگل کیتے شیشے اولوں پاگل کیتے توں شیشے اݙو ایݙو پتھر پاگل کیتے پاگل کیتے شیشے اݙو ایݙو پتھر پاگل کیتے جو جھورا حیاتی کھا ویسی جھورا حیاتی کھا ویسی اتلا نہ مر پاگل کیتے جھورا حیاتی کھا ویسی اتلا نہ مر پاگل کیتے ہک ات نہیں جیندا ڈساں ہک اکھ تاں نہیں جیندا ڈساں سارے شہر پر ہک اکھ تاں نہیں جیندا ڈساں سارے شہر پر ایویں سرکار بے جو شیر یہ غزل دے جو کیتی کہ سشنا سوال ہے سے

استاد جی شعر دیکھنے جو اساں کتھائیں کر کمال کرنے اساں کتھائیں کر کمال کرنے اساں کہیں دا کمال ہے سے اساں کتھائیں کر کمال کرنے اساں کہیں دا کمال ہے سے حرام کاوڑ کو پی ویندے ہیں حرام کاوڑ کو پی ویندے ہیں تونے جو کھاندے حلال ہیسے حرام کھاون کیتی ہیسے تونے جو کھاندے حلال ہیسے اساں ستاریں دے نال ٹردوں شیخ قلندری صاحب اساں ستاریں دے نال ٹردوں اساں نصیبیں دا حال ہیسے اساں ستاریں دے نال ٹردوں اساں نصیبیں دا حال ہیسے

ڈٹھی تسبیح سیاݨے دی۔
ڈٹھی تسبیح سیاݨے دی۔ توں پاگل دی جھمر ڈیکھی۔
ڈٹھی تسبیح سیاݨے دی۔ ڈٹھی تسبیح سیاݨے دی۔
توں پاگل دی جھمر ڈیکھی۔
جو اساں کائنا ہوسوں جیہے۔
اساں کائنا ہوسوں جیلے بلا ساری قدر دیکھی
اساں کائنا ہوسوں جیلے بلا ساری قدر دیکھی جو دوئی نہ دیکھ کے جانے